Bon dia, bon dia. Mi nomber ta Reginald, anto mi ta sumamente contento. Di con? Pasobra e noticia cu mi ta bin trece pa bo awe ta un noticia tremendo, di cual cu mi ke trece pa bo tambe. Di con mi ke trece pa bo tambe? Pasobra mi ke comparti, mi ke comparti cos bon, mi ke comparti. Notisianan agradabel cu di e manera ki bo tambe por disfruta. No lubida si bo ta gusta mi videonan, kico bo tin cu haci basha faci mes, bo ta abona o bo ta registra, anto bo ta da like, bo por laga bo comentario y tin un bel nan si bo dal riba e bel ey tur notificacion di video nobo cu bini abo tambe lo a yasa mesora tocante di videonan aki. Pasobra bo no mester laga otro bin konta bo, ami ta tres'é bo dilanti. E úniko kos ku bo tin ku hasi, skucha i mira, i nada mas. I kòrda bo, aki bou nan tambe bo ta haña tur e otro indikashonnan kon pa bo manda mi un mensahe i tambe tin otro informashon mas abou. Mi ta riba mi página ku yama Yo Decha Tur Entertainment, di kual mi tin hopi informashon, servisio, pero tambe nogoshnan digital ku por yudabo i ku ta yudabo den 2021. Tambe pa e aña benidero, benidero na 2022, tambe lo mi sigui yudabo pa bo por drecha bo situashon finansiero. Tur kos ta keda na abo. Sea bo ta buska un prospekto òf bo no ta buska prospekto, pero bo tin ku hasi alu. Anto kiko esaki ta? Bo tin ku inbertí. Si bo no inbertí uno tempu, si bo no inbertí plaka, bo no por yega. Kòrda bon, si bo ta trahando solamente pa un salario, keremi ku esei no ta sufisiente. I tur hende ku a bira òf sali for di nan situashon finansiero, nan tur a tuma un rísiko. Anto e rísiko ei a paga. I mi ta trese esaki pa bo dilanti. Tuma bo risiko, pasobra bo tambe lo sali bai dilanti. Awe e video aki ta bai over di PetronPay, pero prome kesey mi ta djis bai riba Crypto Exchange, di kon mi ke komparti e pida aki prome ku tur kos, pasobra Crypto Exchange awendia tur kos ta basá kasi riba Crypto. Ta nifiká asta ora ku bo ta den PetronPay òf. otro nogoshi digital bo mester tin un kartera. Bo mester tin un kartera di kual ku bo por risibí bo gananshanan riba dje. No lubidá bo mester tin un kartera. I tur loke ku mi tin aki riba nan, riba mi vidio, ta karteranan ku mi mes ta usa di kual mi tin eksperiensia. Mi ta ripití, tur loke ku mi ta papia pasobra mi tin eksperiensia. No otro hende bin konta mi òf ban lesa òf ban tende, nò. Mi mes a drenta den, mi mes a pone mi plaka, mi mes a buska e manera ta kon e karteranan aki ta tra. Laga nos ban riba krep, ah, riba PetronPay, pasobra PetronPay tin un bon, bon, tremendo notisia. Promé kos mi ke mustra bo sa mi balansa ta di kuarenta i nuebe sèn. y mi total investment ta di mil noveciento y noventa y nuebe, di cual esaki ta pa di dos biaha. Ta nifica awor aki, ta kere mañan of aki rato, ta sali un, na e banda akinan, na banda links, ta sali un renobacion anto e ora ey. Mi por hasi dos kos, sea mi ta upgrade ta e barí mas karu òf mi ta hasi un renabashon atrobe manera mi a hasi biapasa. Dikon mi ta bisa esaki? Pasobra mi tin dos shent i nobenta i ocho por shento. Ora e yega na tres shent por shento, outomátikamente e ta sera. Mi no por saka. Nada mas. Ta p'esei m'e probechá di saka tur loke mi por a saka. Antesei, ta e notisia importante ku mi kier a mustra bo. A for di ayer anochi m'a kuminsá saka. Di kual ku nan ta bisa ku djadumingu nada ta pasa. No ta bèrdat. Djadumingu tambe tin kos ta pasa. Anto kon? Asina Jesusor bati, Bo plaka òf mi plaka, no bo plaka, mi plaka a kai riba Mi cuenta. Anto aki bo por mira. Cinco shen, tres shen. Anto e ultimo Eh, después me hinta tren pama saca 390 después me dila gami volve wa mi cuenta mi cuenta ta tin 33 dólar mas saque tambe anto mi te mostrabo esa aquí pabo por mira uta verdad mi ta papia te volve repeti ami tu loke mi ta papia ta cos ta pasa cu ami no cu otro hende Mira aquí dan. Di ellos dos, di ellos dos cu ta awe, anto bo por mira cu e placa aquí a wordo saca for di tempran. Ta nifica cu ma sakele of ma hasi un withdrawal ayera, anto Dios dos sor jakinan, que ben mitad di un di madruga, e prome un a kai, despues mitad di cinco e otro a kai, y asina el a sigui. Anyway, esaki ta eigenlijk e bon noticia di, uh, di Petron Pay. Di kon Petron Pay, paso Petron Pay ta paga drenta de negoshi como po saca placa. No drenta den kos como no po hasi nada ku nan. No drenta den negoshi ku bo tin ku tuma tempo pa saca bo placa. Drenta den Petron Pay. Si bo no ke drenta bo mi, drenta bo di un otra persona. Pero kiko bo tin ku hasi? Drenta. Drenta, registrá, kumpra bo barí. Anyway, masha danki mes, un felis djaluna bendishoná i un siman bendishoná ku tremendo kosnan tremendo ta bini, basta bo tuma risiko i basta bo kana den fe. Anyway, maneras no bisa semper, te despues, ora mi bin ku mas informashon di Petronpay. Ayo!